Wel, bore da, shwmae a chroeso i'r wers fyw yma ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. Ymddeiriadau, mae pethau'n mynd i fod tyn bach o wahanol eddi, achos i fi ar yn rafels fi fyny yn y, yn, yn yr Alban uh, uh, heddi, yn ei wers fyw yma, achos i fi gweithio gyda thrawol am yn un fori. Felly ymddeiriadu os mae ambell i beth technegol, neu os nad yw'r we yn gret, ond meddwl bod pethau'n biafio'n eitha da yma, felly gobeithio gewn ni, uh, gewn ni ddim unrhyw broblemau. Uh, fydda i ddim yn gallu rhannu sgrin iPad yn anffodus, oherwydd oedd yna'n ormod o bethau i gario yn y bag. Um, ond um, cofiwch bod modd i chi i oedi y fideo os ydw i'n mynd yn rhy gyflym. Uh, a, a yna, os, os oes angen fwy amser yn chi, chi'ch chi wasgu pause, oedi'r fideo, a cario ymlaen at y pryd mae'n siwto chi. Cofiwch hefyd athrawon uh, bod chi wedi cofrestru gan ddefnyddio'r ddolen sydd fan hyn ar waelod y sgrin, oherwydd bydd pob un o'n chi sydd wedi cofrestru yn derbyn e-bost prynawn yma wrth dom gyda thystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan. Nawr, dim golwg dwi fi chwaith ar y chat, felly sori os ych chi yn gweud helo, ond does dim ffordd dwi fi weld y negeseuon na heddi. Uh, ond beth bynnag, i ni'n mynd i gario ymlaen. Mae 'da ni weithgareddau ar eich cyfer chi ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, a mae barddoniaeth wrth gwrs mor bwysig i ni yma yng Nghymru. Wel, dwi ddim yng Nghymru, dwi'n yr Alban, ond i ni y Cymru, mae barddoniaeth mor bwysig. A mae angen y dudalen weithgareddau arnoch chi heddi, a mae'n sgrolio fan hyn ar hyd gweilod y sgrin. Felly allwch chi fynd at y dudalen weithgareddau gan fynd i adobe.ly slaes dycb 25. DCB, Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth 25. Right, wel dewch i fi gael rhannu fy sgrin i gyda chi de, i ni gael uh, bwrw golwg ar beth i ni'n mynd i wneud heddi. Uh, fel fi'n ei na, cyni, fan hyn. Right, dyma ni, o dyma fi ar Express fan hyn. Uh, felly, Dewch i ni o newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Felly, i newid iaith Express, na gyd sy'n angen i chi wneud yw dod i'r avatar yn y cornel top ochr dde, a clicio ar y sbotyn bach lliwgar yma fan hyn, ar eich cyfrifon hwb chi fel arfer mae rheina yn las. Felly, clic ar hwnna, a wedyn welwch chi bod e'n dweud settings. Nawr, ar ôl i ni fynd i'r settings, beth sy'n eisiau ei wedyn yw dod i'r gwymplen gyntaf yma sy'n fan hyn, Cwympo hwnna lawr a'r dewis cyntaf ar dop y rhestr, ma, Cymraeg. Dyn ni. A nawr lle i gair ffenest na gan glicio ar yr X yn y cornel top ochr dde am yr dalen yn ail wytho a dyma ni yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right, dewch chi ni gael neidio draw i weld beth ni'n mynd i fod yn neud heddi te. Right, dyma ni, dyma'r dudalen weithgredde a i ni wedi cyrraedd fan hyn gan deipio mewn adobe.slice e DCB 25, neu wrth gwrs, os oes da chi iPad neu ddyfais sy'n gallu sganio cod QR, mae croeso i chi i anelu eich camera at y sgrin nawr, a allwch chi agor y dudalen yma gan sganio'r cod QR. Right, wel, uh, os sgroliwn i lawr, dewch i ni gael gweld beth ni'n mynd i wneud. Wel, i ni'n mynd i fod yn creu delwedd cyfansaw. Fy ni'n mynd i fod yn toddi delweddau mewn iddi gilydd er mwyn dod â'r geiriau mewn darn o farddoniaeth yn fyw. Nawr, dwi wedi dewis detholiad fan hyn allan o sŵn gan Tichau Jones. Um, Ond os ych chi eisiau, um, os ych chi eisiau dewis darn gwahanol o farddoniaeth, yna mae'r wefan yma, barddoniaeth.cymru, a sawl un bach neis allech chi ddewis. Ond os ych chi ddim yn siŵr, yna um, mae croeso chi ddefnyddio yr un un a fi, sef hwn. Nawr, fi newydd styried bod fi heb roi uh, y teitl fyna uh, am ryw reswm, um, ond newn ni roi fe mewn nawr pan i ni ar Express. Right, nawr, Dewch i ni gael dechrau arni. Um, ni'n neidio nôl i Express. Ar gyfer hwn, i ni yn mynd i fod yn creu poster. A chi'n chi gweld bod na fotwm mawr pink fan hyn ar yr dudalen flaen sy'n dweud creu poster. Felly rhowch glic i hwnna. A dyma ni yn dechrau arni gyda darn o bapur gwag. Reit, wel, y peth cyntaf licen ni wneud yw cael cefndir sy'n edrych fel hen bapur. Felly, dewch i ni gael chwilio am gefndir. Mae'r ma cefndiroedd o dan yr elfennau sydd draw ar y chwith fan hyn. Felly, cliciwch ar elfennau ac i fyny ar y top wedyn, allwch chi ddod ar draws a dewis cefndiroedd. A fi'n mynd i chwilio mewn fan hyn am... Beth ni'n mynd i chwilio am? Rhywbeth fel... Mm, beth am old paper? Hen bapur. Dyma ni. Llwyth o ddews fan hyn, allwch chi glicio arno nhw. A maen nhw'n mynd i ychwanegu reina I'ch cefndir chi. O, neis iawn. Nawr, dwi ddim yn moyn rhywbeth rhy dywyll, achos fi'n mynd i gael sgrifen ddi arno fe, felly just, chi'n modd, gweiad bach, texture bach, gweiad bach ysgafn sydd angen fan hyn. Uh, oedd rai ar y top yn gweithio neis, nag ydde? Oedd hwnna neis. Uh, fi hefyd yn licor rhain. Mm, Ie, fi'n credu ai am hwnna. Right, gred. Nawr, tra bod ni ma hefyd, dewch i ni gael enwi ein prosiect lan ar y top. Fan hyn mae'n dweud heb deitl, clic fan hyn te. A dwi'n mynd i roi mewn fan hyn soon. Ti Llew Jones, sef enw'r darn. Right. Wel, dewch i ni gael rhoi teitl ein cerdd, ein darn o farddoniaeth yn gynta te. Felly dwi'n mynd i ddod lawr i'r ochr chwith a dewis testyn. A wedyn lan ar y top, dwi'n mynd i glicio ar y botwm glas sy'n dweud ychwanegwch eich testyn. Mae hwnna'n mynd i roi blwch testyn i fi. A yn y blwch testyn yma, allai deipio Sŵn. Hynny, hwnna yw un, na un o'r gerdd. Right. A dim ond darn o fe, felly, felly mewn gwirionedd, detholiad allan o sŵn yw e. Nawr, licen ni gael uh, hwn i edrych fel bod wedi gwneud â llaw y sgrifen, felly dewch i ni gael mynd i chwilio am ffont. Nawr, fe sylwch chi bod rai ffontiau yn rhoi rhyw focs rhyfedd i chi. Mae hwnna oherwydd bod dim bob ffont yn y byd yn gweithio gyda U ag acen yn y fe. Uh, felly, ni'n mynd i wneud siŵr, wrth gwrs, bod ni'n dewis un addas. O, rhaid, fi yn licio hwn. Licio hwnna, Protest Revolution Regular. Mae'n edrych fel scribbles. Felly, a os ych chi'n licio hwnna a licio chi gweld mwy tebyg iddo fe, allwch chi glicio ar yr arwydd yn hafal i yma, A welwch chi wedyn, chymod, ragor o rai sy'n edrych fel bod nhw wedi cael ei ysgrifennu a llaw. Cŵl, ynddo fe? A chymod beth, falle bydd un o'r rhain yn ddefnyddiol i fi ar gyfer yr uh, gerdd ei hun. Nawr, dwi'n meddwl bydd e. Right, wel, um, fi yn licor un yma nes i ddewis yn gynta, sef Protest Revolution Regular, felly fi'n ni glicio'r hwnna. A dyna hwnna fanna. Nawr, rwy'n ni roi hwnna reit fanna yn y canol. Neu, chymod, mae'n gallu gweithio neis draw ar y chwyth hefyd, ond fi'n credu ai yn y canol. A nesa te, dewch i ni gael dod draw ar gerdd ei hun. Felly, i fi ni fynd i'r dudalen weithgareddau, a fi'n mynd i gopio y cyfan o hwn. Felly llusgo drosto fe, clic a drag, lle clicio a llusgo dros y cyfan oll. A wedyn pwyso Control C. Dala lawr Control, gwasgu C, neu copi o hwnna. A nôl y fi nawr i Express. A fan hyn i fi mynd i ddod mewn a ychwanegu blwch testyn newydd. am destun, ychwanegwch eich destun. A nawr, i fi mi lido hwnna mewn gan glic dal lawr control eto, a gosgi fi y tro yma, control fi. Aha, na fe. Nawr, er bod fi'n hoffi'r ffont yna, dwi ddim yn moyn y ffont yna ar gyfer y, y, y gerdd, licen i gael rhywbeth uh, cliriach. Uh, fi yn eitha licor i'n cyntaf, mae fan hyn y gwir y gwir, instrument serif regular, i gael clicio ar hwnna. Ond fi yn mynd i chwilio, gadw mlaen chwilio. Mae ma hwnna'n un bach neis. Fi'n licio rhain hefyd, yr Adobe Caslon Pro. Fi'n licio hwnna. Mae'n eitha dramatig, yn dweud. Ie, yeah, felly'n rhaid newid i hwnna. Ie, yeah, na ni. Rhaid, nawr te, mae yna ddwy bennill dyn ni fan hyn, felly uh, A mae yna linellau ychwanegol rhwng rhain sydd ddim angen, felly dewch i ni gael sort o'n llinellau mas. Liw nos, ni chlywyr, medden nhw, ond hwtian oer y gwdi hw. O, bydd rhaid fi newid ffont, sgwylwch, dwi e ddim yn licor u ar to yn y fe. Fi wni newid ffont. Sa'n gallu goddau hwnna. Dim o gwbl. Beth oedd yr un cyntaf nawr, da fi nawr te? Instrument. Gan i, hwnna. Hwnna'n iawn, mae rhywun iawn. Mae hwnna fi. mae pawb a phopeth yn y cwm yn ddistaw bach yn cysgu'n drwm. Right, na'r er, er, pennill cyntaf o'r gerdd. Mae'r gerdd yn rhyw, ww, beth yw i, rhyw 7-8 pennill i gyd. Ond dim ond dwy sydd dan ni fan hyn ar gyfer uh, y wers byw yma. Mae croeso i chi fynd a cydio yng ngweddill y, y gerdd, mae'n hyfryd iawn, ond i fi'n cadw pethau yn syml ar gyfer uh, y wers byw yma heddi. Rhaid yr ail bennill de, ond celwydd noeth yw hynny i gyd. Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Mi glywais i, un noson oer, sŵn cŵn yn udo ar y lloer. Ww! Nawr te, felly, fi, chi'n gweld beth fi'n neud, fi wedi cael gwared ar y bylchau yna rhwng y llinellau, a dwi, ond dwi'n cadw'r un bwlch yma rhwng y ddwy bennill. Wel nawr, allai weithio nawr gyda maint hwn. A ni osod e, a ni fel yna. Nawr, dwi ddim eisiau gwythio a torri'r llunellau fel yna. Dwi eisiau cadw'r llunellau yn, yn, yn daclus ac yn drefnus fel maen nhw. Ond mae hwnna nawr yn edrych yn gret. Right, wel, mae eisiau ni roi enw'r bardd wrth gwrs. Felly, dewch i ni gael ychwanegu blwch testyn arall, ta am testyn. Ychwanegwch eich testyn. A mewn mynd yn enw'r bardd yw ty, llew, Jones, ty, llew, Jones. Nawr, uh, allwch chi gael e'n yr un maint ffont, neu sy'n ots os mae hwn felly chydig bach yn llai, lle chi'n gwneud y bach yn llai, rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n edrych... Ydy, hwnna'n gweithio neis, yn dweud? E? Uh, popeth ar y chwyth. Neu lle ni roi nhw'n y canol, ond fi'n lygo pethau wedi lunio lan i'r chwyth yn y, yn y dasg yma. Fi'n credu bod yn edrych yn neis. Right then, wel, beth sy'n eisiau ni'n ei nawr yw dod â'r geiriau yna yn fyw. Iawn. Wel, beth sydd dan ni gyntaf? Wel, liw nos sydd dan ni gyntaf. Liw nos. Felly mae angen i ni gael y nos. Felly dewch i ni gael mynd i chwilio am luniau, am ffotograffau alas. I draw'r chwyth, fi'n ei tapio ar cyfryngau. A lan ar y top, dwi'n ei ddod i'r lluniau. chwilio am, beth ni'n chwilio am? Beth am y lleuad? Beth am moon? Nawr te. Nawr te. Wff. Dewch ni gael dod o hyd i'n lun dramatig o'r lleuad yn y nos. Beth am hwn? Nawr, licen i gael hwnna, ond jyst y lleiad i hun, a dim popeth arall. Felly, beth dwi'n gwneud yn gyntaf yw tocio gan ddefnyddio yr er dolenni hir yma ar yr ochr. Chi'n gweld, chi'n cydio yn y dolen yma a jyst tynnu fe mewn. Jyst i, i trimo ochrau, a wedi lle ddod i'r top a wneud yr un peth. ac i'r gweilod. Dyna ni. Nawr, dwi ddim eisiau hwn fod mewn bocs. Lygen ni, lygen ni cael rhyw ymyl meddal, lygen ni dorri mewn a niblo bant ar, yr, ar y ser naw amgylch y lleuad, os allai. A be ni'n mynd i wneud yw'r defnyddio'r brwsh delay. Rydyn ni ddim wedi defnyddio hwn lot o blaen. Felly, dewch draw i'r chwith, a fe welwch chi fotwm sy'n gweud delay, gyda potel o sydd oren, am ryw reswm. Right, nawr te, pan i ni'n dewis hwnna, i ni'n mynd i newid y brwsh o'r brwsh dewis cyflym i'r brwsh cilch. Dwi'n zoom o'n hwn mas. So hwnna'n gweithio. Right. I'r brwsh celch, na ni. Nawr, i ni'n mynd i fynd ar maint y brwsh celch reit lan i'r mwyaf. Ond i ni'n mynd i fynd â chaledwch y brwsh reit lawr. A chi'n gweld beth fi'n gwneud nawr? Chi'n gweld, fi'n gallu defnyddio hwnna fel dileudd, fel rwbwr. A beth fi'n gwneud yw just niblo o amgylch y lleuad fel hyn, a ni'n siŵr bod dim un ymyl sgwar, dim llinell syth dy fi yn un man o amgylch y lleuad. Right, ar ôl i fi wneud e gyda'r brwsh uh, maint mawr, maint llawn, cyledwch reit lawr, a'r anrhyloiwedd reit lan, be fi'n neud drwy'r ar anrhyloiwedd lawr tua hanner ffordd, a mynd to. chi'n gweld, mae hwnna nawr, allai ddefnyddio fe i just wneud yr, yr awyr yn ysgafnach to o amgylch y lleuad. Sa'n mynd dros y lleuad i hun, just rownd yr awyr fel hyn. Allai ddod lawr pellach to. Gwneud eto. Right, a nawr unwaith ni'n clicio gorffen, ww, sgwylwch beth fi wedi wneud, chi'n gweld? Yn effaith hyfryd, hyfryd. Ni'n gallu toddi y llun na i fewn. A nawr bod fi wedi wneud e, allai wneud e hwnna'n fwy os yw eisiau. fel hyn. Ond hefyd mae yna ddulliau cyfuno gyda ni, sef o dan y bwtwn sy'n dweud anrhyloywedd, allwch chi glicio ar hwnna a trial rhain mas. Er enghraifft, allwch chi trial hiosogi neu sgrin. Mm, dyw sgrin ddim yn gweithio yn hwn, yr edrych, ni gael mynd nôl i'r hiosogi. Allai hefyd ddod lawr ar anrhyloywedd fel hyn. Mae e just yn helpu fi doddi y lleiad na i fewn i'r papur. O, sgwlwch ar yr effaith na. Hudolus, hudolus. Right, wel, mlaen â ni de. Beth yw'r un nesaf? Wel, yr un nesaf yw ond hwtian oer. y gwdi hw, gwdi hw, gwdi hw. A dewch i ni gael chwilio am gwdi hw. Draw ar yr ochr chwith, dewch i ni gael clicio. Ni'n mynd i'r cyfryngau, lluniau, mae dal yr agor dy fi. Am y dylluan awl. Y gwdi hw. A licen i weld gwdi hw yn y nos. Ww, cwn i. Ww, sgwlwch ar hwn. O, go na. Le go na. Right de. Wel, bant ni at y gwaith. Tocio, tocio. Nawr te. Mynd i'r brwsh dileu eto, chi'n cofio fel i wneud hwn, yr un dechneg nawr. Brwsh cilch, a fi ar anrhoedd reit lan i'r top nawr, am gyfer y dechrau bant fan hyn. Na fe. A mae eisiau fi fyddalu pob cornel a pob ymyl syth sydd ar y papur yma. Chi'n gweld, dwi ddim eisiau unrhyw linell syth. Nawr te. Meddalu'r gweilod. A nawr, chi'n ni fynd o'r lawr ar ran rholoiwedd a mynd amdani to. O, joio, clicio, clicio, clicio, clicio. Just meddalu'r ymylon ma. A ni. A dda fi lawr ar anrol unwaith to. Lle ddefnyddio hwn i ysgawnhau pethau ymhellach. Yn wedi'n rhwng y gweilod fan hyn. Chi'n gweld y testyn yn dechrau dangos drwy ddweud yn chi? Right, credu bod fi'n hapus do na, fi'n hapus. Right, clic o gorffen. Na ni. O wel, le mae'r dy huan yn mynd i fynd? Y gwdi hw. Lan fan hyn, dwi'n meddwl. Am fan hyn. Pa mor fawr? Rhywbeth fel yna. Nawr, pidwch y poeni. Fi'n gwybod ni ffili gweld y gerdd ar y foment, ond unwaith i ni'n defnyddio'r dull uh, cyfuno lliosogi neu sgrin, dewch i ni gael trial eto, lliosogi, dyna fe, neu sgrin, na, dim sgrin, lliosogi, a wedyn yn bwysig, nhw eisiau dod lawr ar anrholoiwedd yma ymhellach. i'r pwynt le fi'n gallu darllen yr gerdd ond dal yn gweld y dylluan y gwdi hw. Siwr ni'n disgwyl yma. O, bendigedig. Nawr bod fi'n gwneud hwnna, fi'n meddwl gallu'r lleia dod yn fwy i gwrdd â y good i hw. O, na, o'r desh, gwylwch ar hwnna. Mae'n toddi mewn iddi gilydd. Hyfryd. Wel, beth sy'n nesaf da? Mae pawb a phopeth yn y cwm yn ddistaw bach yn cysgu'n drwm. Ww, beth am pentre bach yn y nos? Dych chi'n cael gweld os allwn ni ddod o hyd i rhywbeth fel yna. Village... Night. O, oh, cwn i. Cwn i, sgwlwch. Na'n union beth oedd da fi yn y meddwl. Chymod, rhyw, rhyw, rhyw dau bach yn y cwm. Credu oedd yr un al lan y top yn berffaith. Ie, yeah, I know lan. Hwn. Perffaith. Right, wel, mae job o waith dyn ni'n neud to fan hyn, ffrindiau. Fel chi, fel chi wedi dyfalu fi siŵr. Nawr te, dwi ddim yn mynd i docio hwn o gwbl, achos dwi eisiau i led e i gyd, felly yn y gyd sy'n eisiau fi wneud yw meddalu. Felly, yr er brwsh delay, corn y top ochr chwith, a fi lan, chi'n cofio nawr, ni wedi newid yr anrhylywedd, felly a hwnna'n ôl lan i'r top, ond mae popeth arall yn, yn ei le yn barod i fi. Rhaid, wel, bant â ni te. I fi mynd i... Newch yn siŵr, pidwch a gadael unrhyw ymyl syth. Oni bai eich bod chi'n gwybod bod e'n mynd i fod ar ochr y dudalen, nawr allan ni adael yr ochr chwyth ar ochr dde fan hyn, achos, achos falle bod fi moyn bod e'n mynd bant o'r dudalen. Ond y top a'r gweilod, mae eisiau bod reina yn meddalu. A peidiwch â trio bod rhy ofalus dy fe chwaith, newch e'n eitha rwtrach. Wel, am bych i glic Yng nghanol e hyd yn o'd. Pam lai? A nawr, dewch lawr a anrhoi wedd y brwsh, a ewch amdani to, rownd yr ymylon na. Mae hwnna'n mynd i wneud yr ymylon chi wedi creu yn fwy meddal eto. A sdim ffordd cywir o wneud hwn, just joiwch e, just joiwch e. A os oes rhywbeth yn mynd o'i les i chi'n anhapus da beth sy'n digwydd, just cewch chi fynd am yn ôl, A lawr ar yr oerwedd to, a tro hyn, lle fynd hyd yn oed fwy gwyllt gyda fe, gyda'r anrholoedd reit lawr. Mwna meddwl bod y brwsyn ddim yn neud lot o gwbl, ond erbyn i ni ychwanegu'r effeithiau yna i gyd, dyna ni, chi'n gweld yr effaith cwl yna? Ni wedi toddi top a gweilor eich hun. Right, wel, achos bod fi wedi cadw'r ymyl syth na, mae'n bwysig bod fi ddim yn ei weld e, felly wneud yn siŵr bod e'n mynd reit o draws y papur. Rhywbeth fel yna. A mae'n amser i ni i fynd am ein dull cyfuno. Trwy ni sgrin? Na, sgrin ddim yn gweithio. Hi os ogi ydy, ond ewch i ni gael dod lawr ar ran rheolaiwedd na. Na fe, ni'n gweld y bythynod bach, ni'n gweld y coed, ni'n gweld a mae'n toddi mewn i'r dycian ac yn toddi i'r lleiad ar y top. Ond celwydd noeth yw hynny i gyd. Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Mi glywais i un noson oer, sŵn cŵn yn udo ar lloer. Beth am te? Beth am i ni jyst chwilio am y gair Saesneg howling, howling. A gen i weld os gewn ni gŵn neu falle bleiddied gewn ni. Os mae blaidd yw e, mae hwnna'n iawn, dim ots da fi. O, so ni moyn llew. Dyma ni, ie. Yeah. Nawr, sicr cael am ambell un o'r rhan yn ddwl. O, os gwelwch yr hwn. Y trion yn o'r am. O, ni do ar yr lleiad. Rhaid, fi'n mynd am hwnna. A chymryd be, felly, lle ni fynd am hwnna hefyd. Dych chi'n cael gweld. Right, nawr, symudau hwn mas o ffordd. Nawr, yn gynta, dych chi'n cael gweithio ar hwn. Um, bach o docio yn gynta. Sa'n mynd i boeni am y gweilod, achos fi'n credu bod fi'n mynd i um, guddio gweilod e o dan y sgrin, chi'n gwybod? Um, felly, dewch chi'n ei cael just gweithio te ar And roi fe lan. A just torri fewn rownd y topiau yn un gynta. A chi'n gweld, fi'n gallu mynd lot yn gynt nawr. Nawr bod fi'n gwybod fel i'n neud hwn, fi'n gallu mynd tipyn yn gynt, fi'n gweud. Hynny, a dewch i gael do lawr ran rhoiwedd, a rownd a fi. Na fe, na fe. Nawr, mae rhain edrych fel bod nhw mas yn, yn, yn gole dydd, yn dyn nhw. Felly, falle bod eisiau fi i chwilio am ryw effaith sy'n mynd i wneud e edrych fel bod nhw yn y nos. Ni gael gorffen gyda'r brwsh dileu. A nawr, dewch i ni gael mynd i'r effeithiau ar y top. Nawr fan hyn, mae da chi bethau fel yr hidlyddion Photoshop. Dewch i ni gael clicio ar gweld y cyfan i gael gweld beth sy'n gael fan hyn. Os yna rhywbeth fan hyn sy'n mynd i wneud edrych fel bod ni yn y nos. Beth am cysgod? Ww, ia, yeah. gret. Allwch chi ddal lan ar dwysedd os chi eisiau hefyd. Os yna rhywbeth arall sy'n well? Mm, na, mae hwnna yn gweithio'n ddigon neis i fi. Rhaid nawr bod fi'n gwneud na te, a fi nôl, a i fi'n mynd i ddefnyddio nawr uh, yn, o dan golygu. I ni'n mynd i fynd nôl i'r anrheolaiwedd. Ydy sgrin yn mynd i weithio heddi? Na, gi. Lluosogi, dyma ni, a dewn ni lawr yr anrheolaiwedd. Just fel bod ni'n gweld nhw'n ido fyna. Wps. Fel yna. Right, nawr. Mi ddweud i bod fi y moyn rhain, chi'n gweld, just, na ni just i, i, i penne nhw yn ido fel yna. Dim y boi na sydd ddim yn neud i byd. Neu rhywbeth fel yna. Nawr, allwn ni ddod lawr rhan rhoi weld to, dwi'n meddwl. A fe, rhywbeth fel yna. Hyfryd. Wel, yn ôl at e, beth am yr, y cu neu'r blaidd yma? Wel, mae'n gwynebu'r ffordd anghywir, achos licen i bod yn gwynebu mewn i'r gwacter yma sydd i'r gweilod. Felly, dewch i ni gael uh, i droi o amgylch gan glicio'r safle, a wedyn clicio troi llorweddol, troi yll, na ni. A yy wel bant a ni te, yr un broses 'to, yy 'yn ni'n mynd i ddefnyddio. Wel, chimod beth, ar gyfer hwn, allwn ni jyst tynnu'r cefndir dwi'n meddwl, dewch i ni gael clicio ar y ledi yma gyda'r sbectol haul. A jyst tynnu ni'r cefndir. Dwi'n credu bod hwnna'n gweithio'n iawn ar hwn. Ie, yeah, na ni, iawn. Reit, a lawr a fe, a dwi'n mynd i gael e'n fawr, fawr, fawr. Felly, gylch droi y tyn bach o fan yn edrych mewn yn fwy syth ar draws. Ie, yeah. hyfryd, right. Hanrheloiwedd, ydy sgrin yn gweithio? Na, i ddim. Lliosogi, ydy, ond dewch i ni gael dod lawr ar anrheloiwedd. Just mwy llenwi'r bwlch na'r gweilod. A dyna ni. Dyna ni. I ni wedi mynd ar darn o farddoniaeth T.K. Jones. Ni wedi dod mewn i fe. Ni wedi rhoi fe ar gefndir um, hen bapur. A ni wedi dewis ffontiau addas. Mae hwnna'n yn rhan bwysig o hwn o ran um, gosod y naws. Ond yna, i ni wedi ychwanegu sawl llun i gyd. Y lleuad, Gudi hu pentre bleiddiaid, bleiddiaid a yr un blaen. Felly, pimp llun sydd da fi fyna. A ni wedi defnyddio techneg really cool yn Express, ble ni'n defnyddio'r brwsh crwn gyda'r er, er, mor feddal a phosib er mwyn toddi ymylon y lluniau yma a plethu nhw mewn i'r gilydd i greu darlun cyfansawdd, llun cyfansawdd. Cool iawn. Wel, os ych chi'n boen argraffu hwnna, a mae hwn yn rhywbeth byddai'n hyfryd wedi argraffu hwnna gyfe, allwch chi lawr lwytho fe gan glicio'r ar eicon lawr lwytho, a os ych chi'n gwybod bod chi'n mynd i argraffu fe, yna byddai'n ni'n arlo, ww, byddai'n ni'n lawr lwytho fe fel PDF argraffu. neu PNG yn iawn, ond PDF argraffu yw'r un gorau os ych chi'n gwybod bod chi'n mynd i argraffu fe mas ar bapur. Fel arall, wrth gwrs, allwch chi glicio ar y botwm sy'n dweud rhannu, a mae hwnna uh, yn mynd i'ch galluogi chi i greu dolen gweld yn unig, sef cyhoeddi eich dyluniad anhygoel chi i'r we. Unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen yna, maen nhw'n gallu gweld eich campwaith chi. Reit de. Wel, na'r weithgaredd gynta yn ei lle. Tipyn, tipyn o hwyl arni yn neud hwnna. Uh, nawr, cofiwch, athrawon, bod chi yn gallu mynd at yr er gwersi i gyd sy'n rhwng nawr a'r Nadolig, allwch chi gyfrestru gyfer nhw i gyd nawr gan fynd i adobe.ly slash live lessons. Iawn. Um, hefyd, os ych chi'n postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol o gwbl bod chi wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau y diwrnod cenedlaethol barddoniaeth, yna uh, tagiwch fi mewn hefyd fel bod fi'n gweld uh, eich postiadau chi a gweld eich gwaith hyfryd chi ar Express. Byddwn ni dwlu gweld rhai o'r rhain. Mae, um, mae nhw lawr y gweilo fyna at Adobe for Edu, at Ysgol Ddigidol, at Meredydd G neu at Meredydd Jones. Uh, allwch chi dagio fi mewn Ar unrhyw un o'r un fel bod fi'n gallu gweld beth chi wedi bod yn wneud. Reit e, wel, dewch i ni gael bwrw mlaen i'r ail weithgaredd. Iawn. Dych chi'n gael y sgrin nôl i ddechrau. Go fe. O, ydych chi'n gael hwnna fant? Mas o ffordd. Reit, yr ail weithgaredd te. Dewch i ni gael mynd nôl i'r dudalen weithgareddau. Coni, a sgrolio lawr. A gweithgaredd doi. Wel, dyma ni, fideo barddoniaeth. Defnyddiwch y gerdd o'r weithgaredd gyntaf er mwyn creu fideo sy'n cynnwys animeiddiadau a, thros, a throslais. Wel, allwch chi wrth gwrs defnyddio unrhyw gerdd i chi moyn. Iawn? unrhyw gerdd ych chi moyn. Ond i fi mynd i ddefnyddio uh, yr un yma sydd da fi. Um, a i fi hefyd yn mynd i gallu defnyddio beth dwi newydd creu fel sleid agoriadol y fideo hefyd. Rhaid, ych chi'n ei gael, gwmni i weld fel ni'n mynd i wneud hwnna te. Ni'n gael tipyn bach o hwyl ar hwn nawr. Rhaid, beth fi eisiau gwneud o fewn yr un prosiect yw creu copi o hwn. Iawn, creu copi o hwn. Felly, i wneud na, lawr yr weilod y sgrin, o, diolch sawnd, dwi ddim yn rannu ar sgrin cyfod chi. Na ni, lawr yr weilod y sgrin, fi'n mynd i glicio ar y tri dot yma. Yn y ddwislen, dwi'n mynd i ddewis dyblygu. Na ni, a chi'n chi gweld nawr bod da fi dudalen 1, dudalen 2. Dwy fersiwn o'r un dar. Wel, ar yr ail un, ni fi'n mynd i ailfeintio hwn i brosiect maint fideo. Nawr i wneud hynny, na gyd sy'n eisiau ni wneud yw clicio ar yr eicon yma sy'n lan ar y top, chi'n gweld? Hwn. Nawr, weithiau, os ydych chi'n cael tabs ar y chwith, 'na ni, wneith e roi'r label i chi hefyd, newid maint. Chi dewch i ni yna newid maint hwn o'r te, a dwi eisiau newid ei fod yn fideo. Chi'n ei chwilio am fideo, a dwi'n mynd i sgrol lawr, a hwn yw'r un dwi eisiau, yr un sy'n just yn gweud y fideo yn unig, dim unrhyw beth arall, just fideo. a rhoi tic drws nesau'r gair fideo. Nawr, dim angen ehangu'r ddelwedd, felly chi'n ni gael gwared ar y tic bach na. Achos beth fydd hwnna'n neud yw defnyddio deallusrwydd artiffisial i, i greu'r darnau ychwanegol sydd angen. Sym eisiau ni'n ei na, ni jyst yn newid maint y papur. Sym eisiau ehangu'r ddelwedd. Chi wedi ticio hwnna i ffwrdd. A nawr, allwn ni jyst Newid y maint. Y botwm glas ar y gweilod, newid maint. A dyma ni, mae wedi newid y maint, a mae eisiau ni wneud bach o waith tecluso nawr, yn ddysau. Wel, yn gyntaf, fi'n mynd i gael gwared ar y testyn yma, yn gyfan gwbl. Felly, dewis y testyn, a delay. Ydw fi'n fodlon, Cerwyn. Right. Nawr, be fi'n mynd i wneud nawr yw, uh, mae eisiau i fi i chwarae rown gyda y delweddau yma sydd â fi, a just toddi nhw at ei gilydd eto, mewn gwirionedd. Na ni. A chi yn mynd i fod yn, yn arbenigwyr yn neud hwn nawr, erbyn nawr. Allwch chi fynd â fe yn debyg iawn i'r un cyntaf neu'n wahanol iawn. Mae'n un un eitha gwahanol, neu'n dweud mae'n tyma bach fwy o o hodgepodge o, o ddelweddau. A na, na ni, hwnna'n gweithio neis. Chi'n bod eisiau i'r lleia i fod bach yn fwy to. Lan, na ni. Fel 'na. Reit. Wel, dewch i ni... Mi, dwi eisiau clicio ar sŵn, ond mae o dan popeth arall ar hyn o bryd. Felly, os na i ddod draw i'r ochr chwith, felly sgrolio lawr yn y stac heina i fan hyn, a clicio arno fe fan A. A nawr i fi'n gallu ailfeintio. Dych chi'n gael ffindo'r canol tro yma. Cor ganol fyna. Soon. A nawr dwi'n mynd i ddod lawr a cydio yn T. Llew Jones. Felly clic ar y stac heinau, T. Llew Jones. A dewch i ni gael ail feintio hwnna. Ie, yeah, rhywbeth fel yna. A dyna ni, uh, golygfa gyntaf yn fideo ni, uh, yn barod. Yn barod ar gyfer beth? Wel, yn barod i chi i gyflwyno y gerdd. Felly, bant â ni, dewch i ni gael recordio troslais drosto hwn. I recordio troslais, dewch draw i'r ochr chwith, ble mae'n dweud cyfryngau. Tap ar hwnna. Lan ar y top wedyn, mae eisiau chi ddod draw i ble mae'n dweud sain. Tap ar hwnna. A mae yna fotwm yn un sy'n dweud recordio troslais. Na re, na re, clic i hwnna. Newch yn siŵr bod y gwella lleferydd wedi troi ymlaen. Bydd hwnna'n cael gwared ar sŵn pawb arall yn y dosbarth a jyst yn cadw'ch llais chi yn unig. A fi'n barod i ddechrau recordio. Clicio dechrau recordio a banta fi. Detholiad allan o sŵn gan T-Llew Jones. A na ni. Nawr chi'n chi gweld bod dan ni linell amser ar y gweilod nawr. A dyma'n llais i yn y bloc gwyrdd, a dyna'r olygfa ar y top. Nawr oedd yr olygfa ddim cweit digon hir, achos pump eiliad mae e'n rhoi yn automatic i chi. Felly beth sy'n eisiau fi wneud yw just ymestyn yr olygfa mas i fod yn hirach. Iawn, fi'n gwneud zoomo'n ôl mas. Just ymestyn olygfa i fod yr un mor hir ar um, llais. A wedyn y bloc bach gwyn ychwanegol yma, os dim eisiau hwn, cyn ni glicio ar y tri dot a i ddileu e. Tri, tri dot, dileu. Iawn, dewch ni gael gryndo yn ôl ar hwnna te. Detholiad allan o sŵn gan Tycho Jones. Wel, dechrau dramatig iawn. Fi'n siŵr bod chi'n gytuno. Rhaid de, dewch i ni gael mynd mlaen i ddechrau gyda y cwpled cyntaf. Ni'n mynd i wneud y cwpled ar y tro. Nawr, pan i fi'n dweud cwpled, i fi'n meddwl y ddwy linell gyntaf, wrth gwrs. Rhaid, ni'n mynd i ychwanegu golygfa newydd gan glicio ar yr plus bach sy'n lawr fan hyn. a ychwanegu golygfa wag. A cohi. Nawr, beth lycyn ni weld... O, sa'n gallu gweld yn olygfa wag. O, cohi fan hyn. Right, beth lycyn ni weld fan hyn? Wel, beth yw'r geirau? Geirau i ddechrau bant. Dewch i ni gael um, ychwanegu blwch testyn. Testyn, ychwanegwch eich testyn. Hynny. A fi'n mynd nôl i'r dudalen weithgareddau. Rwy'n gydio yn y cwpled cynta, y ddwy linell gynta. Control ca. Nôl a fi i Express. A Control V, a na fe hwnna wedi glido mewn. Yn sa'n maen y bwlch na, rhwng nhw. Rhaid dyma ni. Liw nos ni chlywyr, medden nhw, ond hwtian oer y gwdi hw. Iawn. Wel, mae hwnna'n edrych yn gret fanna. Beth am lun addas yn y cefnder te? Wel, dwi'n mynd i ddod i'r cyfryngau ar y chwyth. Cyfryngau ar y chwyth. A lan o'r top, clicio'r lluniau. A dwi'n mynd i chwilio to fan hyn am awl. Beth am awl night? Mm. Nawr te. Pa un sy'n fwyaf dramatig, gwedwch? Ww, mae hwn yn dramatig, ydw e? Sgwlwch ar hwnna. I gysgod e o ran y lleuad. Rhaid, dwi wedi clicio arno fe, a mae'n gofyn i fi nawr beth fel licen i chwnegu hwn. Wel, licen i fe fel hain ar y cynfas da fi nawr. Dwi ddim eisiau fe ar gynfas newydd. Felly, clicio ychwanegu fel hain, dyna ni. A nawr, allai osod hwnna fel cefndir y dudalen, jyst gan glicio ar gosod y cefndir. Wel, gret. Wel, bron yn gret. Yr unig beth sydd ddim yn gret yw bod fi ddim yn gallu gweld y sgrifen. Nawr, mae e fan hyn, sgwlwch. Nawr, allan ni newid lliw yr sgrifen, ond chi'n bod beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i gael rhyw ddarn o'r bapur, rhyw sgrapyn bach o bapur tu ôl iddo fe, dwi'n meddwl. Dewch i ni gael mynd i'r elfennau ar y chwith, elfennau. A tro yma, ni'n mynd i ddefnyddio'r asedau dylunio. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am torn paper, papur wedi rhwygo, torn paper. Aha, a chi'n gweld mae yna rai fan hyn gyda ymylon aniben. Dwi'n joio gweld y ymyl yn iben. Dyma ni, chi weld, mewn na fe. Nawr, dewch i ni gael rhoi hwnna tu ôl i'r testyn yn y stac heinau, llusgo fe tu ôl i'r testyn. A nawr pan ddau lawr o hwnna'r gweilod, chi'n gweld, allai ailfeintio fe, rhoi yn y cornel fyna, felly rhoi ar bach o ongl hefyd, reit i'r cornel. A mae'r testyn yn gallu eistedd yn daclus fyna nawr ar y papur. A fi'n mynd i gadw'r papur na fyna ar gyfer pob golygfa. A bydd y llun yn y cefndir yn newid, a bydd y testyn yn newid, ond bydd y papur na wastad yn edrych fel bod e'n aros yn yr un man. Bydd hwnna'n rhoi effaith cwl iawn i ni. Right, wel, dewch i ni gael recordio'r troslais. Nawr, dwi'n mynd meddwl bod pimp eiliad yn fod yn ddigon fan hyn, felly dewch i ni gael wneud e'n hirach cyn dechrau. Dwi'n mynd i glicio a llusgo na ni i wneud yr olygfa'n hirach. A wedyn allai fe nôl a i ferhau a unwaith fi wedi recordio. Right, dwi'n mynd i ddod ar y pen chwarae di, y linell ddi, i ddechrau'r olygfa yma, dyma ni, a fi'n ei recordio troslais newydd. Cyfryngau, sain a recordio troslais. A bant da ni. Liw nos ni chlywyr, medden nhw, ond hwtian oer gwdi hw. Na ni, a chi'n chi gweld, mae lot gormod o'r lygfa hyn dy fi, ond allai jyst cydio yn yr ymyl ar ochr dde a tocio fe nôl nawr. Right. Hei, beth am mynd i fy mlaen i'r cwpled nesaf? Wel, dwi ddim yn moyn dechrau o dechrau. Be fi'n ni'n neud yw defnyddio nawr y cwpled cyntaf yma fel templed ar gyfer gweddill y gerdd. Felly dwi'n mynd i glicio ar y tri dot fan hyn a dyblygu yr olygfa. O, so fe'n gweithio pan fi'n zoomo mewn. Tri dot, dyblygu. Na ni, chi'n gweld, mae copi o'r olygfa dy fi. Dewch i ni gael cydio yn y testyn yn gynta te. Ok, draw i'r dudalen weithgareddau a'r cwpled nesaf yw hwn. Llusgo drosto, Control C, a draw i Express, a mewn â ni te i'r blwch testyn. Dwi'n mynd i lusgo dros hwn i gyd. A nawr control V, neu chi oedd ni iwsio ddefnyddio'r tri dot a gludo, yn control V i lido hwnna mewn. Cael gwared ar y bwlch. Mae pawb a phopeth yn y cwm yn ddistaw bach yn cysgu'n drwm. Rhaid beth am te, um, nes i wneud, uh, ewn ni O, ie, yeah, sori. Mae eisiau ni gwared ar gwdi hw. Fi'n mynd o flaen yn un am yn un nawr. Cliciwn ni ar y llun te yn y cefndir y gwdi hw. A lawr y gweilod y sgrin, fe welwch chi mynd, mae'n dweud disodli. Clic ar hwnna. A ni mo'n disodli hwnna gyda llun. Llun yn ei glicio ar lluniau. A na i chwilio to am... Ie, yeah, village night. Oedd yr un na yn gweithio'n neis yn dod e? Os na well opsiwn i gael. Tai yn ganol y nos. Ww, fi'n licio hwnna. Mewn stryd. Mm. Rai o rhain ddim yn ddigon tywyll. Dwi e ddim yn edrych digon fel y nos. Siw bod yn edrych fel bod ni'n ganol y nos. Beth am hwnna? Ie. Yeah. Bach yn adoligaidd, fe lle? Na, fe lle ddim. Rhi gynnar am goeden y dolyg. Bydd rai pobl yn gweud bod hi byth yn rhy gynnar am goeden y dolyg, ond mae hi yn. Right, beth am... Na, chi'n gwybod beth? Fi yn licio'r un na, hwnna nes i ddefnyddio draw ar y dyluniad. Right. Wel, na hwnna wedi gwneud. Chi'n gweld pa mor gyflym i fi'n gallu adeiladu'r ail olygfa yna nawr, jyst wrth dyblygu'r un gyda, newy'r testyn, newy'r hun, a ni'n ni barod i fynd. Rhaid, dewch i ni gael um, ymestyn yr olygfa, cydion yr ymyl a mestyn yr olygfa. A dewch i ni gael mynd ar lun eich ddi, nôl i ddechrau'r lygfa, a fi'n barod i recordio y troslais. Cyfryngau, sain, recordio troslais, a bant ni. Mae pawb a phopeth yn y cwm yn ddistaw bach yn cysgu'n drwm. Iawn. A to, allai... O, o'n i wedi ymestyn hwnna lot gormod. Gwn ni lusgo hwnna nôl. A na fe, yn ei le. Dewch ni gael mynd nôl i'r dechrau de, a gwrando arno fe hyd yn hyn. Detholiad allan o sŵn gan T. Llew Jones. Liw nos ni chlywir, medden nhw, ond hwtian oer gudi hw. Mae pawb a phopeth yn y cwm yn ddistaw bach yn cysgu'n drwm. Mlaen â ni, bendigedig. Reit, i ni ddyblygu to te. Tri dot lawr fan hyn, dyblygu'r olygfa. Dewch i ni gael cidio yn y cwpled nesaf. Ond, celwydd noeth yw hynny i gyd. Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Copio hwnna. O, sori, o'n i ddim yn dangos y sgrin. Dyma ni. Chisgo hwnna, Control C. Nôl i Express. A ar y copi yma nawr te, dewch i ni gael dewis y blwch testyn, llys, go dros o popeth, a control V, a mae e mewn. Ww, rhaid, dewch i ni gael gwared ar y bwlch, ond hefyd, mae eisiau fi just ymestyn hwnna, na ni, mas, iddo fe ffitio. Right, wel be fi'n mynd i gael tro hyn te, beth am just, mae nos yn cael, so just y lleuad dwi'n meddwl, just nos. Right, dewis yr pentre, di sodli, gyda hun, os gwelwch yna, a na i just chwilio am night. Tro hyn, night. Ww, go hwnna. Neu hwnna. Lot o rai da yma, se. Go hwnna gyda'r y planigion. Mm. Wel, go hwnna hefyd, y goedwig na. Go hwnna. Bethau bod y goedwig na, ni'n swn llyd. Rhaid, a ni'n barod i recordo, felly mestyn yr olygfa mas. Lot gormod, to. A dwi'n nôl ar linell ddi i fan hyn. A recordio gan fynd i cyfryngau, sain, recordio troslais a bant ni. Ond celwydd noeth yw hynny i gyd. Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Iawn, na ni. Lle iawn, fi'n mynd dros mewn llestri yn ymestyn rhain, yn dwi. A dewch i ni gael leirw na te am y tro olaf heddi. Copio, eh, tri dot dyblygu'r olygfa. Dyma'r olygfa olaf yn hyn. A dewch i ni gael mynd nôl i'r dudalen weithgareddau i gydio yn y cwpled ola. Mi glywes i un noson oer, sŵn cwn yn ido ar lloer. copi o hwnna, nôl i Express. A dewch i ni gael zoom o mewn fan hyn i gael newid y testyn. Control V, glido fe mewn, cygwared ar y fwlch. Hyfryd. A nawr clic ar yr goedwig yma. Disodli gyda llun, a na i chwilio am Wolf Knight. Ww, siwlwch. Aww. Neu hwn. Hwna'r un gorau. Ond dwi ddim cwet yn ei weld e tu ôl i'r papur, felly chi'n gwybod beth na i. Allwn ni glicio ddwywaith ar y cefndir, ar y llun, clic, clic. Na ni, a nawr allai ail-feintio, chi'n gweld. Fel na. O'n i'n gweld yn well nawr. Lot yn well. Reit, oedd fi'n barod recordio eto, dewch i ni gael ymestyn hyd o'r lygfa. O, oh, fi di... Fi di mynd o'n spen llestri to. Nôl ar linell fi i ddechrau'r lygfa. Cyfryngau, sain, record o troslais, dechrau recordio bant ni. Mi glywais i un noson oer Sŵn cŵn yn udo ar y lloer. A mae rhaid chi ddarllen yr llinellau yma'n ddramatig. Mae rhaid i chi fynd amdani, os ych chi'n mynd i wneud e. Right. Wel, dewch i ni gael clywed hwnna o'r dechrau deg te, y gerdd gyfan.

Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Mi glywais i, un noson oer, sŵn cŵn yn udo ar y lloer.
Wel, fi'n hapus iawn hwnna, mae hwnna'n effeithiol iawn. Dewch i ni gael edrych ar cwpl o bethau allwn ni wneud nawr. Mae un effaith sy'n mynd i edrych yn hyfryd oherwydd bod y papur na ddim yn symud, a hwnna yw i roi trawsnewidiad rhwng yn golygfeydd ni. Felly os dwi'n clicio ar y plus bach yma rhwng y ddwy olygfa gynta, wel, chymod beth, i ddangos e, a'i rhwng, dim ots ble, ond na i fynd rhwng dwy olygfa le mae'r papur. Clic, a ychwanegu trawsnewidiad. Nawr te, sgwlwch ar y sgrin nawr, os dwi'n hofro dros toddi, Chi'n gweld? Mae'n mynd o un i'r llall, ond mae'r papur yn edrych fel bod yn aros yn yr un man. A mae hefyd yn mynd weithio gyda weipio. Chi'n gweld? Mae'n edrych fel bod yr hun yn newid o dan y papur. Mae'n effaith cool iawn yn dweud. Credu bod fi'n mynd i fynd am y toddi. Ie. Yeah. A dwi'n mynd i ddod i fyny a hyd yr effaith na i ryw ddwy eiliad, rhywbeth 1.8 o da fi fyna. A nawr i fi wneud ychwanegu hwnna, chi weld ar y gweilod, defnyddio gyda phob golygfa, clic i hwnna. A dewch i ni gael gwylio, dim y cyfan, just, just o dechrau, cwpl o olygfeydd. Detholiad allan o sŵn gan Tychew Jones.
Hyfryd. Liw nos, ni chlywir, medden nhw. Ond hwtian oer. Gwdihu yr o papur.
O! Mae pawb a phopeth yn y cwm yn ddistaw bach yn cysgu'n drwm. Ond. Ffaith yna, yn wych, yndyw e? Pan mae'r papur yn aros yn llonydd a mae popeth yn toddi tu ôl ac o'i flaen e. Effaith hyfryd. Wel, y reisyn ar dop, y geiriosedd ar dop hwn yw cerddoriaeth gefndirol yn dyfe, neu effeithiau sain hyd yn oed. Dych chi'n cael mynd i'r cyfryngau ar y chwith, a lan ar y top, dwi'n mynd i fynd i sain, sain, a i ni yn mynd i chwilio fan hyn, beth am rhywbeth fel, beth am rhywbeth fel Night Forest. Ooh, jungle ambiance. Okay. Felly yna... Hmm. Ie. Yeah. Mae ydych chi cwpl o ddewisiadau bach diddorol, yn dweud e? Neu, wrth gwrs, allan ni fynd am gerddoriaeth hefyd, gan sgrolio trwyddo. allwn ni fynd i rhywbeth fel, mm, beth ewn ni am nawr te? Dim acoustic, dim blues, dim brass, dim... Eisiau rhywbeth, chi'n bod, atmosfferig. Mm. Ww, rhywbeth fel ffilm. Right, beth sy'n fan hyn? Haunting piano. Falle. Um, beth arall sy'n gael yma? Chymod, chi'n moyn rhywbeth eitha atmosfferig fan hyn, ydych chi? Dramatic inspiring piano? Falle. Hmm. Felly, allwch chi fynd trwy ddo. Chi'n gweld, dwi'n clicio ar y, y botwm y chwarae ar y chwith. A mae hwnna wedyn yn chwarae fe i chi. A allwch chi ddewis yr un i chi moyn. Mm, falle. Mm. Chi'n apus dy wedyn, clicwch ar enw'r gan. Felly clicwch chwarae i glywed e, ond clicwch ar enw'r gan, a mae hwnna yn ychwanegu fe. Nawr, dyw e ddim yn ddigon hir, chi'n gweld, ar gyfer y lygfa. Mm. Llwn ni sort hwnna mas nawr, ond cyn bod ni'n sort hwnna mas, dewch i ni godo lawr a lefel y sain i ryw ddeg y cant. Dewch i'n trial e. Detholiad allan o sŵn gan T. Llew Jones. Liw nos ni chlywir, medden nhw, ond hwtian oer gwdi hw. Nawr, oherwydd bod nhw'n gweud loop arno fe, beth allwn ni wneud yw clicio ar y tri dot a dyblygu. Chi'n gweld na mae e'n mynd i dyle hwnna, dych chi'n cael clywed e?
ond hwtian oer gwdi hw. Ie, yeah, maen nhw'n rhedeg mewn iddi gilydd, felly allwn ni Just dyblygu hwnna'r holl ffordd drwyddo. Bydde fe well felly os o'n ni wedi dewis darn sy'n chymod, yn tua munud o hyd neu'n fwy, a wedyn bydde ddim rhaid i fi wneud hwnna. Ond dim ots, os, os, os ych chi wedi dewis rhywbeth sydd ddim ddigon hir, jyst dyblygwch e. Ond ar yr un olaf, yr un ar diwedd, dwi eisiau bod e'n pylu allan, fade out. Dych chi'n cael clywed y pylu allan? I un noson oer. Sŵn cŵn yn udo ar y lloer.
Neis. Neis iawn. Reit, ewn ni o'r dechrau diwedd am y tro ola, a dewch i ni gael clywed y campwaith.

Wel, fi'n hapus iawn do hwnna, fi'n bles iawn do hwnna, mae rai fi fod yn onest. Um, a fi'n gobeithio bod chi wedi cael hwyl yn gweithio ar hwn hefyd. A mae mor rwydd yn dweud gyda Adobe Express i just creu rhywbeth atmosfferig, effeithiol fel yna, sy'n just wir yn edrych ac yn swnio'n broffesiynol. Wel, ar ôl i chi orffen creu e, allwch chi lawr lwytho'ch campwaith gan glicio ar y botwm llwytho i lawr. Uh, ffeil MP, MP4, MP4. Os ych chi yn gwneud hwnna, allwch chi newid e lawr i 720 yn hawdd, a bydd e'n lawr lwytho um, yn gynt, bydd y ffeil yn llai, a bydd y safon dal yn ddigon da. Neu gyda fideos, byddai ni'n dweud bod e'n haws jyst i gyhoeddi fe i'r we gan clicio rhannu, dolen gweld yn unig. Mae'r ardd ôl yn gweld yn unig y map i chi, ddim jyst y cael eich fideo, ond byddwch chi hefyd yn gweld eich dyluniad ar dudalen 1 a'r fideo ar dudalen 2, a'r ddoi beth gyda'i gilydd yn yr un prosiect. Cool, ynddo fe? Wel, ffrindiau, na ni, ni wedi dod i ben gyda gwers arall. Um, ymddeiriadau os uh, o'ch chi eisiau gweld yr iPad heddi, bydd hwn yn ôl gyda ni. Oedd yn one-off heddi, achos bod fi'n teithio tra bod fi'n neud o ers. Felly, sori bod dim iPad gyda ni, gobeithio bod chi wedi gallu cadw lan. Um, a sori bod fi'n cadw'n lais lawr, ond um, fi ddim yn lyco gweiddi yn ganol llefydd fel hyn. yn gweiddi gytre yn iawn. Diolch enfawr i chi am ddod. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a plîs tagiwch fi mewn athrawon, achos bydden ni yn dwlu i gweld enghreifftiau o'r fideos neu o'r dyluniadau os ych chi wedi gwneud nhw heddi. Wel, tan y tro nesaf, diolch i chi am ymuno gyda fi, ond hwyl fawr am y tro.